aah rero natakire koenda more aka nkobate inde why, what happened, nki ntarachiera, aah naboigo we will talk some much, let's share a little bit. Tiga ndasoma chicomment chia abanto babere batato eh babeire bakondikera ase ensemo ya YouTube. And thank you so much ase baria bagendereire go subscribe. You guys you are the best. I'm telling you, you guys you are the best.

Yaani inchera omonto gete agokora ebividio chiaye na echi ngokora, ntibwekaini naende ntitokonyara kobwekana as much as the content is the same but we are not the same as people kera ah, this is a different house and there is a different house ethics chia kera ase gose policies nchiri kobwekana but the e- e- egento ekenene nkeri ng'aki at the end of the day we bring you the truth

Mpaka kware komororera amabera and that is what I genuinely did eh, na inche mpaka nkaboria Nyasaye gaki, Nyasaye omonto oyo atagokonya, enchera akorera amariga enchera buna eye, I never knew the part B eh, you see eh, and again that is why in fact naraigure abande bagoteba ng'a oh, Mark Knight aye kwabegete enamba, gose monto mong'ao gose tabegeti namba, but that is what I did, I did the story first. Naende ekero nakora ngateba, Yaya inche storia eye tinkonyenyara, tiga mbekere abategereri bane enamba y'omosubati oyo iga, oyogotaka komokonya amokonye, oyogotaka komoakera esimia amoakere, oyogotaka komocomfort amocomforte, na bono iga oyotete kogenda omoborie ng'aki Janet mbo ng'aki gwakorete, you can still find the number there, coz that is it. Thank you so much, tiga ng'ende gosoma chicomment ibere isato iga iga,

Ah, na kwa kina Tom, good job, thank you so much. Na ere esira about kogenda sobo Janet, na ere esira about kogenda eh, sobo sobo eh, sobo Tom. Eh, nere gaiga akoroku ng'a Daniel Kenneth agoteba na kaka summarized all eh, yo- no need kwenda. So it's okay, asante sana. Eh, naro koroku ng'a Brika

Ndigie mbae yane. Eh, Zipora naye torikere. Orikere iga agwo onye kobwate omogano. Naende by the way abanto baria mobwate emegano gose moroche egento nkere kere ekenyoro ekiaino totagete gokorera egasi gose to- tobeke omogano oyio, you can just call me here, eh, call me through my line, WhatsApp me through this line and again mambo itakuwa sawa sawa, I will do that. Eh, naende by the way, totara- totaragenda are, nintagete views chia aba- abategereri bane gose abarigereri bane Aba iga mogendererete kombwatia, naende mogendererete korigereria omogano oyo iga, chiboss chiane inwe aye otegererete aye origerereti eh, you can record a three minutes clip or two, yes, eclip egeke igo gie chidakika isato, nabo okorecord, you can record that clip, gentumere through this number, I'll update nabo nkobeka chi views chiaino live iga iga abanto barigereri ng'a ki, eh, abanto baya mokombwatia mbare biabo iga nabo igo eh, chi comment chiaino. In fact ntomera eclip gie chidakika isato ase enamba eye iga ase whatsapp eye yane, ntomera eclip gie chidakika isato e- ekweresa igoro y'estory eye iga, amaoni ago nararie aye iga kor- through buna estory eye iga, then nko upload inde chiclip echi chionsi pi nchicombile chionsi pi chire chibe evidio eyemo, reactions ye chifan chiane igoro y'estory eye ya Janet in video form. You can do it three minutes video you, you otege esimi yago buya igo you record that three minutes video ng'ai ogwaka ng'ai oko- oko- oko- okore- okorecord koru eh, inka ng'ai eh, then uh, orue aka, aka opinion kago gakogechete aka ng'e ibere then I'll post I'll compile chiclip echio nse ipi I post them so that abanto barore ng'a eh, ng'aki mwabeire mogonsupport and you guys I know you will do that eh, igo mokore between uh, kori bono iga eclip eke buna kiagekorani kora in the next maybe two three hours, igo tiga ng'a eperiod ya seven hours maybe mbare baraire bagochia koboka bakenyore, mbare mo korora bono nigo mbare bagochi korora baadaye, so at least in the period of seven hours nyore bionsi pi, then I compile them manye kobabekera iga aria nainwe amaoni ane aba abanto barigereria nainwe what maoni ki mokorwa.

She will have check for available options for her in according to customary marriage. Mm. In fact, naende onye mwanya korigereria clip ngere iga iga, nabo ngotebia director yane ekebeke igoro iga iga, nkwanerete igoro y'enyomo y'omogusii. Enyomo y'omogusii ntobwate egento gekorokwa ng'a okobasa Omonto onye ko- naende by the way aba- abagusii baria motegererete egento eke iga I want to advise you and I- before ng'ende gosoma chicomment chinyinge, let me talk to you something. Onye kwanyuomire omokungu, onye kwanyuomire omokungu naende mwaberire nere egeka ki'emiaka etano, eh, emiaka ebere, naende mbare bakonyioma nonye na oyomo, make- make your marriage eh, make your marriage ebe halali, eh, Ararimineti abakungu abamonyuomete, gose omokungu oyo ayonyuomire, nonya aebe, otebie omosacha oo ng'aki, ng'akanere chiombe, buna omogusii, chiombe nachio chiare go symbolize a marriage gose enyuomo. Onye komenyete, onye kore na mosacha ogo gose mo, kore na mokaago otamwakanereti chiombe, manya momenyete amo. Eyi nabo engiya momenyete amo, monyie omaini, ee, monyie omaini, because aye momenyete amo, omonto oyio nabo akoboka mambia agende, eh, ase eng'encho gento nkeiyo gekworokia. Bana tari enyomo, abana tari enyomo, abana ne product ya omosani na omo- omo- omosacha na omokungu. Lakini enyomo neri ng'a ki, ekero kwaretire omokungu mwaigwananire, mwaberire engaki gete iga, Make it legal, genda kora ki? Akana chiombe chiombe ase omogusii igo meaning muna oboiri obo iga bwakorire ki? Oboiri bwarosiri iga iga goetera chiombe. Abagusii ngokwana bare ekegusii nkere kegoteba ng'a kare yarenge ng'a mo mo mosacha mo mosacha obwate banyaroka bange nobweeri agenderete konya kogareria. Igo bono meaning neba sikuizi rende ebinto biachenchiri ng'a ne chibesa chie ebenki ko kwa kobekwa iga but it's good make it legal onye konyuomire eh, rora nchera ki ogokwanera omosacha ogo ng'aki aye kise eh, ndoche ng'a twarasukire iga rende twanyorire nonya bana iga otakoira ng'ombe ibere esibitari gose otakoira kende esibitari aria abairi ekero bagocha nonya igaa nonya na amatanga bagocha na oboremu ng'a eh, omwana oito naro asegete. Because omanyete nabo okonyora abairi bagocha amatanga ase eino torueti kende, omanyete mbari gocha na baremwa because they are not sure, because bana tari enyomo, that is it. Eeh naki okorora ng'a chinyangi ekero chigokorwa chiombe chikoenda amaaria akoorwa, omonto omanye koenda. But ase eng'encho tokonywa masaa kumi na mbiri chiamarogoba. E twomera na gari twanyoma, bono is ok, nabeire igo, baibori baito nabo banyometwe abande boigo, na and that is ok, but ekero mwaikire engaki gete iga, make sure ng'a kwarure kende eh gochia agwo. Naboigo, bakungu baria motararue, abakungu abangenire bakorwa chiombe baika bachengi, yaani bono kwarora ng'a gwaikire gwacha gotwara chimbwa chimbe, ng'a ase eng'encho orwaire eri chiombe eh. No, tiga gochanganya, ekero kwaroire chiombe naye ekaba a decent woman. Yes, omokungu nogokonya omosacha, ekero kwabeire omokungu ogokonya omosacha, at least it will be something good, mo- mo- moagache enkamo, ekero moagachire enkamo, amagoso ngotoka are ande onsi, nabo akogamba mbu, ah abanto baigwane, it will be something which is good. So I'm- I'm- I'm challenging you, aye omosayo otaranyuoma gose naye omoiseke otaranyomu, eh something good, rengereria, rengereria egento eke, lakini naende nyomu, Bare batanyomete but rende intwe buna abagusii we have pride ng'a mama omino na tata omino gose iso na nyoko nkoigwa bare buya ekero at least nabaro bakonyora abache korwa so think about it alright na mokorigereria eclip eye igoro ya amang'ana ya enyomo ninkwanerete agwo na omogaka omoache ntoereste deep enyomo ya omogusii ng'aki ere but naende ninde nimplant koreta eclip kende kegokwana igoro ya ah, divorce Ng'aki ogotigana kwarenge ekero mwatiganire naende chiombe chi- nchirure? What happens next? Ekero mwatiganire ne chiombe nchirure, ng'aki gekoba? Eeh, ng'aki gekoba? Ogoeta amaicho abere totakeirie ase oboerio obomo, eeh, ntogotwara maili mara kabere, igo meaning obomo bakaborwa ororo, obonde bomanye gosoa. So it it's it happens, naende toitwe ase enyiomo ng'a ase eng'encho ne enyiomo nwakaneirie chiombe and you die in a relationship, you can still move on, yeah. Tapens inki ogokwera eh nabo ogo pick nabo it doesn't mean ng'a moinvest nabo ogo pick ekero ebinto biasinyire you can separate yes that is nao na amachiko nare koboria omorandi oyomo agateba ng'aki divorce yachete ekero Musa nere otang'anete korosia richiko ritang'ani ria ria divorce. Ng'a abanto aba rika bagoitana eh mbuya bono torosie egento ng'a tiga batigane eh mm rika bagoitana bakwe aa no nabo mogotigana. Anyway tiga ng'ende gosoma chicomment.

Ee, meaning nabo naende oranyochanetie gokaba ruseti is causing eng'encho omokungu nere omaete ng'ai akorusia abana. Mh, bono naende ore kong'akera esimia gati ng'a mark naitwe omaete, nonye na abana aba tobwate nka iga, oise kobwati moono naende nabo oranyore ng'a mbari bago. Obokungu nere omaete ase arusetie abana. Naende nabo moranyore ng'a omwana okarega agwo oo Tomu, gose na oyomo gose naende onyore taiyo.

I think Janet ekero ata- abwate crisis kia abana be school fees ng'a mbaiyo mba abana isiko bare, enchera ki ngokonyeka yatiganirie abanto aba media. In the process, ochire deeper into a problem I think, and in that kind of scenario, omonto eh, aria koba omosubati omino aye nki kware gokora, oichanganyire enchera enchera enge iga. What could you do mosubati omino otagete gokonywa, riria akorora ngokonywa are kumbe oichanganyire zaidi. What could you advise your sister? Let's now eh, tiga to- to- totige koba party eh, on, on different parties ngikware gokonya mosubati omino oikire se stage ye jana etaikire otagete goikonya lakini bono osoire engoro ime miss ng'aki bono okomokonya eh? mental stability yaye ng'aki ekoba because moigwete kagote ng'a nko- nkobeka are engoko sijui akore ki nani nani so how do we help her ase ekero ase eng'encho oikire bono asegete oikire dead end oikire kona oikire engegu ng'aki agokonyeka you know maybe maybe I'm just thinking but but nabo omanyete ndio bono togocha kobetereria monto anywe omoseini gose togocha kometereria monto abe mokago eh, lakini egento kende naende okoiboria ng'aki togocha kobetereria. Kobera ase otaganeiri. Mh. Lakini abana mbarao bare innocent. Ande abanto mbare goteba Mark naye tigo otakeirwe interview abana machiko a YouTube aye iga te- be- iga tore gokora interview ng'a abana sometimes we will torture them. Ekero ka bagocha koba abanto abanene bago baitenerete sometimes ekoba egasi enkong'u bagocha koamini ng'a nki ekeri twakorete ekero twarenge abasa abake you know.

Bagaka baria. Inche nache, because nakorete story ya Janet before, ekero nairanete nairanete ase eng'encho nare gochia korigia omogaka a replye amang'ana Janet akorete ki? Akwanete. In the process ya ogoika aria, because bakwete mwa Janet omanye kogenda mwa omogaka oyio, nkanyora abangwana baria iga aria. Ekero naenda gointerview omogaka oria moino, ekero nakora komo interview, omogaka oria nabwate omokungu omoke, omokungu oria noyo arenge but she never wanted even to appear on camera, tatagete gotoka ase ecamera ase eng'encho are goteba egento ekio mokora ki? Mombeka oo, oyio moka omogaka oyo iga onde. Abanto mbarenge ororo they never wanted, can you force people? You can't eh, toko force banto barorokane ase evidio, so mzee and actually even mzee gochia gwancherana gokora evidio it's after consultation komoelesa ng'aki yaye omogaka, ntogokora side yemo Tiga ngo tonyore ereply yaye mpaka agache gwancha after all injare gocha konyarekana. Korwa aria bono naringeranete gocha gokoria abangwana baria barenge aria ase engencho nabarore nabanyakenyoro. Egento kende ekenyoro keria kia Inani aria sobo Janet in fact banto mbaye okorora bare busy obotaka bono yambora egusii. Okorora bare busy abanto bakare mogondo bakare gokora egento gento bakare wapi na wapi they are busy. Abang'ina nanyorete babere ntaracha osoose omochie oyo Janeti banteeti gaki genda gochia gokonya omokungu oyio ochandekire bobe so and again imbabegerete evideo ya matanga evideo ya matanga mbabegerete abana baminto moroche abanyakenyoro buna baichire oo Janeti buna akweresa ng'a nanyom nachete akanyomba bogetutu naende akairana I want you to go onye toranyora see the reaction rora enchera bakorespond. Inchera ba correspond to ekero ojaneti akoelesa ng'a nachiete na iranire tata ng'abere agakikora ki na ki nani nani I want you to see the response of the village enchera baichire omochie oria ime naende enchera ba respondete you know you can learn something. Janet naigete akaelesa ng'a nanyuomire botuko etutu lakini ekero abana baye baruka gose na ebirentanio akarora ng'a tiga abairani abairani abairani nkaga iga naende agasaba amabera. Bono what am asking myself engaki eria yairanete Omogaka oyo nkiatamoborereti ng'a bono rende ekero naroche, gose omogaka oria bono nabeterereti iga aria aganchera na bwango bwango bakamosabia bakamobekera amasabo bwango bwango agacha korengereria baadaye ng'a abe inchera mwami nyoki inanchera na tu baadaye you know it can happen ebinyoro tokorwa amang'ana ayio naro naende momaete ng'a. amang'ana naro but ngosabe ebinyoro biaito naende totwarerete ekorama yaani tiga tobe abanto bokoigwana. Omonto nabo akonywa omwe na abana, kwani abanto mbaranywe omwe na abana? Omonto nabo akonywa omwe na abana onye gwachiete nyomba egasinya gose okanyorera nyomba omonto abanto nkonywa mbare na abana lakini gwacha kweresa ng'aki yaya abana aba iga. nabanyorete ase egetera ki ntwanchaneire na omomura oyo iga, bono rende gwanchire konyuomwa na abana, it's okay people marry we abanto babwate abana. Abwo igo mbaya zaidi tinche gotumeka egento ekio lakini abanto bande bakankogora bare, either richiko ndiria gwancha kogora omwana but konyarekana ere abanto bakora bo, abanto naende nabana omwana okina naende egesaku kabisa oteba ng'a iga ase yaito na nini na nini and it happens. So ekero obegete ebinto biago ase ara buna ande openly people can follow naende abanto babiokire omonto agoretwe but I don't want to tintagete ko use rieta erio ekiagera tebe bono aadaptetiwe eh but agakina naende agachenchia ecommunity abanto bachete na abamama babo banyometwe na abamama babo. Eh omonto achiete na abana ase egete abana abwo they ended up being big people in the community naende bagachenchia abanto. So it's all about accepting ng'aki abana yaya mbare innocent eh but bono oboene mbori ng'aki Janet naye eh onye gokogocha ebidio iga kaba honest otebe ng'aki yaya.

the places she claimed to have lived, eh, neighbors and nes- in fact I, uh, ekero ntekobatebia ekeene omogano oyo twanyekorire to a point mpaka ekero gochi korigereria kwarora ng'a ah, ah, ah. Ah, bono esiaikeire omonto ngoteba are ng'a ense nabo egokogambera nekogoteba oboria buna nyasaye nere naroche oikere ase- ase nyasaye nere tari araire. Nyasae nere naroche. Na abasongo ngokwana bare buna karma is a mm, buna moiraneiri igo. Karma is nabo ekonyara eko- e- ekonchokere. So let's see. Eh, naro goteba ng'a korokwa ng'a eh, Hillmark agoteba na go to the kids school and know what is happening there. Yes, do a DNA and visit Nyakundi. By the way, nare kobabora iswali iga. Janet, sawa, story yaye obwanchani omoga abagaka baye. Yabeireo. So what about the kids? Abana bario bare batari gochia school. Will you support the kids? Or you will let estory eye ere Nyakundi onye gagoclaim abana aba aye abasome? Naye Nyakundi onye korigere omogano oye bono iga, riswali rinde ngogoplace riri asore iga agwo. As a man, ekero kwaroche Janet ochiire naende kweguete ng'a ochiire ase ang'ao na nini na nini, abana bago abamura otigete chinsemo echio isiko, effort ki kwamegeti ko pick abana bago korwa ekenyoro keino, effort ki bamegeti ko make sure ng'a abana baria bairanire, mwamegeti effort chinde chionsi chigasinya pi, mokamanya ko give up mogateba ng'a bono tiga ebe ase ekoba gocha. Yes, that is that is a question I pose to you Nyakundi, maybe you can you can you can explain it to me. Abanto nabange barigetie chicomment iga iga,

Naende ngateba iga, Inche ekero nakorire omonto estori obwate obokong'u buna obori, nkobeke enamba yaye oyokomokonya amokonye. But bono naende moko mwang'eire e- e question. So, ekero ngokora estori of an eid case, so ni- timbeka namba y'abanto baria. Igo, ekero ntari kobeka, mbeke eyane, mong'akere mbae direction gose montome is that what you want you can tell me bono ekero agoteba ng'a am biased I fall ng'a kwarigereirie echaneri ende echannel ete otebire ng'a onyorire elfu mia tano bono it's okay janet ekero ateba onyorire elfu mia tano nki mware gotaka nkore ekero nakorete nere omogano ritang'ani mbeke enamba yane because I did it estori nyuma onde bwensi ataranyekora

Abanto mbare bandikere chimessage WhatsApp bare abange sana I really thank you so much ase eng'encho na abanto abaya abanto abange korwa Nairobi abanto abange korwa chinsemo chia Kisumu, Mombasa abanto chinsemo chia eh, Kitale people have called me from everywhere eh, Dubai people have called me from Canada people wamenipigia simu from the US and I really appreciate you my fans you guys are the best naende na abanto abaya Nyasaye atiga agenderere kuba kubaseseni botambe

Inse aiga. Because uki subscribe unanitia nguvu zaidi eh, nekero kwang'eire chinguru. Chistori nchire gusiga. Naende by the way onye kobwate omogano gose onye koroche omogano gete seino otakeire gokorwa eh, gose omonto ochandegete gose omonto obwate obokong'u gose nonya na inspirational story ende yonsi oroche erabase komotibetia abanto you can write it.

Eh, motware chibesa chinyinge, ekero mwatwarire chibesa chinyinge ase ebiasara ebi mogokora ne chigasi mogokora, nari mogontomera na inche, chime eki na inche nkore ki? Ntare ebinyoro kabisa, mbaretere emegano eyio ase enchera y'oboikeranu kabisa. Mbwati kende nkomenta, timanyeti gose kende nkere naebire, by the way egento nkere naebire, ngokora tore live streams, ekero togokora egasi eye ngokora tore live stream. Live stream onye kobwate ekegeni, eh gose ne matanga otagete aba abayiri bago tokorere live stream, ngokora tore videography, ebinto ebio bionsi pi ngokora tore you can as well call me ontebie ng'a Mark Knight I want to support you genda asegete live stream nero ororo I will cater for that.